Я пурӑна леш мӑнря.
Кумертаура ҫӗрсене, Кумертаура ҫӗрсене, тепре Иляра вӑл такмаксем, такмаксен ҫӗрсене Кистенлӗ пуҫӗнче. Икӗ юрӑ пулать. Кистенлӗ пуҫӗн ҫине те-ха.

Комсов пуҫӗн ҫине пӗлептер. Пӗр ҫаврӑм анчах. Ятӑра хушаматӑра малтанасӑнӑр. Васильева Мария Семеновна, эпӗ ансамбле февральтен кайсах ҫӳреп. Ну, питӗ килӗшет, питӗ коллектив лайӑх. Пӗр-пӗриншӗн питӗ тӑрӑшаҫҫӗ. Пурте вот эп мӗн пӗлменнине вӗрентеҫҫӗ. Ну, эп питӗ килӗштереп ҫак коллектива. Маншӑн ҫак коллектив мӗнле калмалла пурнӑҫри лайӑх юлташсем пекех туйӑнаҫҫӗ пурте. Вот вара ача чухнех ҫак юрра пӗр ҫаврӑм илтнӗччӗ радиопала. Слакпуҫи аллинче шурӑ курӑн ӳсет, чӗрене ҫунтарса куккуке авӑтать. Ҫав ҫавӑрмас туса юм та, Слакпуҫ нимӗнле каймалла-ши унта, питӗ ҫав шур хурӑна курас килет теттӗнччӗ. Вӑт халь кунта хурӑнсем питӗ кӑмпай. Хӑшӗ те кунта хурӑнлӑх, пӗтӗм хурӑнлӑх питӗ илемлӗ. Мӗнле тухрӑм ялӗнче, Слакпуҫӗнче пӗтӗм тусем, ӑҫта лекрӗм-ши теп, веҫ илемлӗ ҫут ҫанталӑк, питӗ илемлӗ. Ҫак ҫул ҫӳревҫе тухнӑшӑн питӗ савӑнатӑп. Коллективпала пӗрле юрласа ҫакӑнта килме тивӗҫлӗ пулнишӗн питӗ савӑнатӑп.
Тав сирӗн. Хани хир Кам ҫине пӑхса илес малта. Анар амаланар хамӑр ҫӗр ҫинче. Ой, ура! Хусан чӑвашӗсем юрлаҫҫӗ. Наумановӑн кӗвви, Малышевӑн сӑмахӗсем. Костя Малышевӑн ашшӗн сӑмахӗ.
Эсӗрмен ыйтасшӑн манран. Вара каласа парӑр ӗнтӗ, халь пуринчен те интервью илсе тухрӑр, хӑвӑр мӗскер шухӑшлатӑр?
Тӗрӗссипе каласан, ӗҫ питӗ нумайчче паян. Эпӗ вырсарни кун командировкӑра пулнӑччӗ Белокатайский районта. Унта праздник русской песни и частушки иртрӗ. Четверг манӑн эфир, монтаж питӗ нумай. Ӗҫ калавӗ питӗ-питӗ-питӗ нумай. Кунта та чун туртать. Мӗншӗн тесен Слакпуҫӗнче пулманни вӑрахранпала. Ӑна ҫӗр ҫирӗм ҫулхи юбилея эпӗ килеймерӗм. Ҫавӑнпа мӗнле калас? Чӑн та кунта асамлӑ вӑйпа туртать. Ҫак Сирпи тӑрӑхӗ те, Слакпуҫ тӑрӑхӗ те вӑл кашни чӑвашах асамлӑ вӑйпалан туртать. Килсе каймасан ак чӑнах та темскер ҫитмест пек. Ҫавӑнпа халь эпӗ ӗҫе пӑхмасӑр пӑрахса килтӗм. Сире те курас килетчӗ. Пӗрре те шеллеместӗр килнӗшӗн, мӗншӗн тесен Слакпуҫ килсен те яланах Слакпуҫӗнче пулатпӑр, Ҫӑлкуҫпанче пулатпӑр. Ҫак Силпи тӑрӑхне эпӗ пуҫласа хам тӑхӑрмӗш класра вӗреннӗ чухне килнӗччӗ, унтанпа пулман. Вырӑнӗсем чӑнах та питӗ илемлӗ. Эсир тусем, тусем тетӗр. Пур паллах тӑвӗсем, но Пушкӑртстанра чӑн-чӑн тусем пур. Кавказ тӑвӗсем пекех. Вӗсем вӑл чӑн-чӑн тусем. Вӗсем ку тӑрӑхра мар. Урӑх районсене каймалла. Унта эпир те пулса курасса шанатпӑр-ха. Да, унта пулса. Эсир хӑвӑр ӑҫта ҫуралнӑ? Эсир халӗ такмаксем те урларӑр. Кистелне пуҫӗнчен ҫыртарса илнӗ такмаксем ҫав ялтан. Чӑваш ялӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш ялӗнчен ҫуралнӑ.
Эпир те сире курмать. Хушӑлка шкулӗнче вӗреннӗ. Шупашкара курмать. Шупашкарта сире хӑнарать эсир. Кашни ҫын сире курма хавас тата хӑнана кӗтсе илме те хавас сире Шупашкара. Тавах, тавах.
Хула кунне пырасшӑн. Вот, пырӑр, пырӑр.
Сирӗн ачасем пур-и? Семье пур-и? Они денежку у них не килменччӗ. Килменчче.
Командировкӑччӗ тоже. Качча кайман халӗ хальлӗхе. Качча Пирӗн авлан пирӗн ушкӑнра авланман каччӑсем питӗ нумай чӗлӗм туртмаҫҫӗ, элекӗшмеҫҫӗ, юрлаҫҫӗ, хитре ташлаҫҫӗ, питӗ кӑмӑллӑ, питӗ маттур. Йӑпхам та чӗлӗм турт. Маста, пеҫни, Пирӗн текисем пире кирлӗ.
Сире эпир Шупашкар килне тӑватпӑр пуль-ха. хӑй вӑхӑтӗнче туманнине халь пулӗ-ши? Тӑрӑшса пӑхатпӑр тен. Иртсе каймасӑр. Шупашкарта вӗреннӗ пилӗк ҫул Шупашкара юратса пӑрахнӑччӗ. Ҫак хулара Шупашкар мана питӗ килӗшнӗччӗ, мӗншӗн тесен Уфаран хитререх вӑл. Эсӗ Шупашкарне кӑна юратнӑ пуль, каччисене юратман пуль.
Тӗрӗс пуль. Тӗрӗс пуль. Малашнехи пурнӑҫ тем кӑтартӗ, ха? Пӗлсе пӗтер. Каллидан хӑйӗн те ун каччӑ пур авлантармалли. Ҫамрӑк вӑл. Ман тата ҫирӗм ҫул сивӗ килнӗ. Ҫамрӑк. Кӑсӑкне пур, салтак кӑсӑкне пур. Ҫамрӑк.
Тавах сире мӗн эпӗ Уфара чӑвашла рубрика пур манӑн радиора Аваны туссем. Унта сюжет пулать, тен, сирен сире ҫыртарнине Слакпуҫ ҫинчен унта каланисене Шупашкара та ярса парӑп. Пен кӑларӑш. Класси радионе кама пултӑр? Эпӗ савӑнсах кӗтетпӗр.
Класси радионче потому что ҫитмест материал. Ҫавӑнта ҫавӑнта. Обязательно бар.